Eyo, atamo ni omyero dok tyen abokwu jami mogo mutimme acel aryo adek meno ma onongo pud atye i gudu. Ingeyo ni lweny ki mission ma mega an acako con. En oweko i gudu kenyo jo mukene neno ni en mukene nongo atye ka commanding mwony i dye wor. Jo mukene ni en mukene tye nongo ni atye ka wot ki police i dye wor. An lurem mapol. and an I cut across abedo maber ki dano ka ibedo maber ki dano an angeyo bedo ki dano and lurema tye i field weng kodi icito i kin agur nongo lurema tye kenyo icito i kin lumony nongo lurema tye i kin mony acito i kin police nongo lurema tye kenyo jo madongo keken. Pien dano calo gine wod paco botwa ca myero ni olwonga komanda keken mm? Eh, oneko mon ni koko meja oneko mon ni koko ka mo iken ma onongo an winyo komanda komanda well you are the best commander eh? Kare mapol wa i Barak me Gulu, i kare mo tye ma ladit me Barak omara owaco ni en myero ni kicor an abed calo ngo? Abed calo office messenger botgi i Barak. Mm? Mm? Abed calo office messenger gin mo keken ma gimyero i taun an aye bed ka wilone botgi ki nga ngagi. Neno gene ni atamo wai no but I can recommend somebody who can do that job an pe atwero ento pe amyero amyera pien joni onongo mitigi weng gitye mere ni omyero kit ngo gico an abed lamony Wa i police weng ki wa en omyero an abed police. En owe, ah, tic police gini mur gin ma atimo training e aweka aweka pien anongo ni bedo iye pa, pa, pa, pa myero. Now, gin ma o en ber bedo ki dano ka ibedo maber ki dano ber konyo eh? ki dong en omegi o- o- otema wa nyeno ni pole o weng nongo akwo kedica lurem calo meja opiyo Medo piyo is a very good man amito ki weko gulu pa amito ki kwanyo bal mo nyo neno rac mo i kom opio pa amito ki neno rac mo i kom opio mm aee dano calo kano lalai alai kombe angeyo ni tye i entebe ladit ma loyo entebe airport kunu so akwo ki dano en kwo ki dano maber ni okonya mada okonya weko bal mukene ka nongo tye ka mito bino i koma ki nga nga gini kigona cim angeyoko gin ango ma rarac ka tye ka timme i koma mito bino nongo angeyoko en weng cutu kwo maber ki dano ki ludito now oo i twenty nineteen keny acakki ne Yero pa LC one bedo tye o kenyo matek i gulu kenyo tutwalle LC one egu mukato i pole weng obedo jo ma a ki pati NRM now yero otum maber kenyo Museveni owaco ni en bibino ka dwoko pwoc bot LC one ma kwene me me i Northern Uganda gin eno bibedo i bar Caribbean ki dong bene poko lela moni bene tye kenyo ma kibibedo ka pokone bot LC1 i nino enoni ci dong an atamo bene however much an atye i people power and am somebody very close to Bobi Wine president tye pi dano weng omyero aciti awiny lok pa president, president tyen loko ningo? An aa do. Ceng aromo caa ma romo abongwen ki nucu ma bino dong iye apar an acito ao woko i bar i bar ango i bar karibian pol kare gire ka an aye wa i kin dano amarö bedo en dok aye wa i kin ludito ka pe inongo atye i nget ludito polic nongo atye i nget ludito macalo politicians pole en kabedona eno ci i ka ma ludito police tye iye kacel gin aye gitye kacel ki politician ci acito atye ka moto lapolis gweng adek larema larema pien kare ducu ka mogo ma nongo pud watye ka cito i nait patrol gi ki nga nga gini onongo kit akwo kitgi maber adada now Gowon aneno pikeng aye en gowon ka i nino ma nongo en president tye ka bino kome ruko kiyo mo kenyo black state mo macol ki nga nongo ineno pinye nongo tye act nongo tye ka acting ma tye bad news nongo tye ka acting ma pe iwaco kome mit ma nongo dong kodi ma acwele iwaco ni nongo bedo iwaci tye ka myero cwalo nyeke ibur ni kikome now gin ma tye an aoko kungu ja Oo, wai pa Caribbean amoro ludito enoni ki nga nga gi guwon tye ka neno ni an atye ka lok ki ludito maber ber mo wa ludito mony enoni en mukene ma tye ka guarding president weng atye ka motogi gitye i kwo maber now nyeko nen calo cito mako gowon woko inge ni ca otamo ni nge ni eni ma bedo cok ki Bobi Wine tutwal-li ki Pipo Power dok cako bedo ka i ngo, kany ka ngo nyo mito ngo? Pi calo nyeko mako gowon kara loko i tail i signal ki kit ma giloko kwede ki ngangagi gowon cito bitreng ano? Aye, plan dong tye kenyo kara ni omyero jo weng kimak an kirweny aya ano go won ka atye ka waco lok goba lok eni ci mak recording kuman ibin ibol i gin aka eni pi dano ma wuwoto kedgi dano adek ma wuwoto kedgi awobe nongo bene gitye i kin dano kenyo wa a kacel kedgi ki i pec-ci. Now ladit polici waca ni jal in aao kom pedi jal cani ma ineno cani makwar cani ma ineno oruko gin ni inge ento angeyo cani kor won dong ni ee ok pien ladit police eni onongo pe ngo pe tye acholi ci owacce ni aao ki kany plan tye marac i kom in tim ber i aao now an awinyo lok dwan ladit police-ci aa adoko President pud pe oo ba kitye ka kuro president kara man ki ingeya kenyo ma an dong aani kibedo ka yinya dong me bad news kibedo ka yinya me bad news presidential body guard gi kong ki nga nga gi eni kibedo ayinya i yo ducu now orwo ne i kine ma romo caa abungwen adok acito i police pien amaro wot i police nano gin ma tye ladit police lwonga ci cako tika pe amito awac rang ka i police cako tika ni omera lubanga dong pud mari lawor kita kiyingi kwede bar karibian kita kiyingi kwede kiyingi me anika kiyingi me to ma ka onongo kinong in tap. onongo kibirweny kede ma in pe onongo ibidugo makwo matwal onongo in pe ibibedo makwo ingeyo kombeddi ite nino ni kitye ka mako jami en UP madwong tutwal ko won owaco bot wan ki bot ludito me bot ka me ka presidential body guard eni weng ni in itye body guard pa Bobi Wine in itye body guard pa Bobi Wine, Bobi Wine oori kenyo me spying onyo me timo gin mo marac i kom president so i level ma kiyinyi kwede obedo bad news in lubanga mari itimo ber me winyo lokke a ca otita jami mapol ki dong wacce ni in dong i nino mo keken ka ineno president tye ka bino i taun kany pe o pe o pien an angeyo kaka eni ma megwu me acholi ni dano mapol ki bi train gi dano mapol ki bino ki reporting bot an wun gin ma ladit police waco ba ki cps gulu cps ma otitta weng awaco ni ladit apuoyo nino mo keken ka gin mo tye marac wa medde ki kubbe so ladit police ni wagak larem wa kubbe ki nga En ni kwo maber. Agonyo dano mapol ki i polic kenyo pi kwo maber ma an akwo ki ludito polic, akwo ki ludito mony ki angagi ni. Agonyo dano mapol. Ka atye wa i lok goba dano calo co wor Wili gi ni wacca nino mo kimako co wor Wili awa i co wor Wili in kibigonyi. Ci ma wacito kenyo ca ma dong watye ka lok i rum pa ladit an dong acito abedo i nyim benc ka adoko paka jami otimme en kit ma awaco keni later kenyo jo me numeg gubedo penyo jal eni tye in anga? In in anga in pingo dong otito polici giwinyo lokgi kuman kuman kuman guloko kena madwong ja wa in dong pe itam the good news co wor Wili dong kombeddi kigonyo inge dok to kimako dok another journalist kenyo weng Wacito wakit bene ongomgi ki Archer one of the journalist mo kenyo kilwongo ni ka nyinge pe Archer nyinge tye around Archer kenyo okwo peka bene dok acito agonyo ngat enoni so kwo maber ki dano en aye lonyo kwo maber ki dano en aye lonyo so man enini atye ka titowu kiti Kwo ki kubbe ki dano maber. Gowon dong onongo ocata woko. Gowon dong onongo obitreng an woko. Ka onongo ni an pe akwo maber ki dano nyo akating akwo ki dano i level ducu onongo kong eniang nena pe. Eni i twenti naintin kenyo dong maka onongo dong tye marac ma pe lare i kom jo me Pipo Power ma pe lare tung i Central. So an onongo apa abitugo makwo. So kwo maber ki dano en aye lonyo. Now me dwogo i lok ma tye en aye ni acoli pi dano gi pe lit botgi. Acoli ka owinyo cente nyo owinyo position acoli cato acwod ominne ko. Acoli cato lawote ko. ci ariko wa ito nyo idonyo i prison matwal i kwoni ma in i cwiny in cwiny marac ma actually omyero guloki guloki in ipa ti iwaco ne ni acholi weng but pol acholi gimaro tim enoni tye i kare mo ladit mony mo bene ladit mony mo madit adada agulu kenyo wacce ni pol peko ma obedo ka timme i kom lutino acholi eni weng ki mako lutino acholi eni weng lutino acholi aye obedo ka bitryo i nge acholi luwotgi otitta bene ot lega mo madit ki paundecon mo madit onongo kimito yabone ca. Kitye ka myero yabone ca lukome lukome weng pi betrayal ki nyeko pa Acholi ot lega enoni onongo kimito kiyab ot lega wa univicity kiyab kenyo weng pi betrayal ladit muni onyo tita weng co mission ma mega ki jami man acako con and acako kubbe ki dano maber wa con an akwo ki dano maber tek iwinyo ngat mo owaco ni idega onyo koni itye iyinya kono nga. Ngeye nongo par gudo wa gin mo en odega pi lok ada. Pi lok ada teke an kitweya nyo ineno ngat mo olwenyo i koma nyo gin nongo olwenyo i koma pi loko lok ada onyo nongo ni an awaco balle. Pien dano ma cinggi col gi luranyi i dye acoli kenyo ni pe gimyero kingegi, pe gimyero kilwong nyinggi eeh gin ginek dano gicit muleme gitim ngo gibit muleme gitye kenyo. But mukene kite awacowu ni wuyo lurumo luporo mukene pien ni kerona an angeyo ni kerona giko kany mukene pe awaco iling giri mot pien nongo wukato ki i ngo keroni koko iling mot en oweko ludito ka enoni an akwo kitgi maber weng. Opiyo nyo meja Opiyo ogeno omyero otama wang was my very good friend ma tye i Uganda omyero acal lapyem Emmanuel gi my good friends calo Ceasar eno Ceasar kombeddi angeyo tye i prison my good friends. Dano calo Jino, Jino Awany, they are all my good friends. Even Muzee Awany onongo larema adada. Wamaro bedo kitgi i industrial area enu, mugu bot war kenyo, waboko lok, mm, mugu i Montana ca. Wabedo waboko lok, wako. Waber! Pien Muzee Awany lamar dano, tye ize, pe ngat mo ma lajenye, boko lok ki dano, level weng kwo maber ki dano weng so ingeyo ni mac ca mukene nywalo buru onyo mac ca mukene nywalo mac onyo ca mukene mac bene doki nywalo labwor onyo nywalo kwac jami ne mere tye kede madwong lubo kite anongo ngat moni okwanyo jeans pien dano kwanyo jeans mapat pat mogo nongo okwanyo remo pa nga kore pa nga kore pa nga ne kong pa nga mogo okwanyo gi pa neyone mogo nongo okwanyo gi kwene so kit dano tye mapat pat Nao gin ma tye mere en aye awaco ni lubwome tye i dye kulu kenyo madwong squad pa lutimo aranyi tye madwong i dye kulu kenyo ka in i messing around gi gire gubinegi and dok bene ka kiculo cente woko niya gunek ngat-ti woko nyo gurweny ki ngat moni gubirweny kwedi bene ada. Itye ka nene bene? Gubirweny kwede ada. Co gin ma tye gulu kene mere kit ma bedo bedo marac dong loyo i Uganda myero ibed bedo akera calo gangi pe ibed bedo akera calo latin kic pien oparo tipo citika weng mukene tye ma giroko dweni aroka gidubo dogi adoba gidubo dogi ni wek iloki ka iloko dong you will get victimised you will fall a victim. Enoni i kit me civility kit ma kipwonyo ki wan kilwongo ni provoke ango provocateur you provoke the situation wek inen reaction pa dano kit ma bedo kwede nyo i provoking iroko ngat moni wek oloki nyo otim ka dong falling a victim enoni wangeyo. wangeyo citayil eno ni weng training eno me adam eno me caikolocin ni wangeyo gin eno weng so ogudo kenyo gin marac i Uganda myero ibed akera gin ma ingeyo bed calo pe ingeyo myero ibed bed calo laming ibed calo lababa wine pe niango dano eno ni aye ibitwero kenyo ento ka dong iwaco ni in ingeyo gin moni mutime ki ngagi a dong you will fall a victim so gin na tye lutino acholi ma gitimo jami marac Wuwac lok i wigi, pe wugeng waco lok i wigi pien the more waling bal obibedo ka medde bal obibedo ka medde nen gowon onongo ngo? Ocatta nongo ocattano. En story pa gowongi kenyo kun ka wangeyo wangeyo ko weng eh ni gowongi en aye lutino eni mm en lutino me loka ca pien won gowon kiwaco ni obedo latanzania mm. Yam dong gubedo ngo ka lweny kacel ki Museveni gi ci dong ngeye dong later odok koko i Tanzania pien kiwaco ni gin gubino i liberation war me kwanyo amin ki kom. Ci dong en i kare eno-ni dong kinywalo gowon-gi i kare eno-ni. Ci dong nicalo later ngat mo cito introducing gowon bot Museveni en oweko ineno dong gowon dong cung kenyo. Co awobe nrm operatives gi eno ma inenogi-ni weng teke i nino mo keken president tye ka bino kenyo allowance-gi nongo tye pud doc. Allowance-gi nongo tye pud. kono Museveni gicito kit gum kono cito pa der kono cito ka weng ibineno peny wii ibineno gowon ibineno okumu karacirac ibineno en squad eno me me NRM ngo keny kono gilwonge ni NRM kada kono gilwonge ni NRM operatives en kit eno. Co inongo bene ni cawa mukene gipe lumony ento gitingo AK 47 atir gin mo matime iye pe gimako pistol atir giwoto kwede atir co Uganda bedo iye pe mit bedo ni in ibed akera calo ipe i kabedo i loboni ibed macalo in laming lit tutwal en oweko wan jo mukene wa ko pien pe kanye ababa in pe kanyi ka iwa i loki bene kicako ni kiyingi me aneka cako ni omyero kineki but lok ada mono bineko twere you cannot silence the truth acwele owaco ni kit ibut ki mar wa ite pii wang ma lokke ongene so kit ineko acwali kit itimo gin marac i kom acwali kong wun go wongi. Kono wun kono ngagi kono angagi wukwo maber tye nrm kada mogo tye keny ma anenogi pe awinyo nyingi gin mo marac ba dano calo Patrick eno me Don amyero gia gire ki gulu Patrick me Don kono wod bongo adyela kono wod lukome kono wod kwene enoni. Pe amyero ki neno rac ka Patrick. Gitye kenyo. Gitye kenyo. Mukene ma gitye macua calo okumu karaci racgi-ni gitye macua gutaki gingeyo ni bal obedo ngo. Kite gitimo jami gitimme ma gigwokke ento ma pud gudonyo adonya ki mitine eni wek gineno ni gitwero timo jami weng gitwero neko ngat mo keken gitwero timo gin mo keken ento pe gingeyo ni yibu yo. obidong i cing ngo i cing lamako i nino ma oyibo yo obidong ngo ki cingi ci in ipo ni idong ngo iye keni en jami weng tye ki karene ba jing komi ka neko dano ka mako dano ka doro dano ka timo dano weng nino mo ka odoko ribiribi ci in ibiniang ni wiye aita ka aromo dek ibiniang ibineno kit acholi obicako dwoyeri kede ki tong kit acholi obicako ryemi kede ki tong ki lukile ki lek pany ki atum ka tero pien wan mukene wangeyo ngo ma otimme i kare ma amin oa ki i kom kite kibedo ka cobo dano ki tong Ce ludan ka tum kiryemogi aryema madi mogo kor nubi mogo ma onongo gitamo ni gin aye dong ludot acoli bot amin tutwal guneno so wun bene ludot acoli bot Museveni tutwal eh lunyut acoli mani me aneka bot Museveni onyo okony acoli mani me aneka bot Museveni okur Bedo tala gijing kor gamente pa Museveni ni pe obirii, obitur woko, wuwiny lokke ki dakika ma an atye ka waco ne, pe obirii, obitur woko, gamente mukene obidonyo, ibinyero anyara ma laco, eeh, anyara lee ma cakke wek inen pig cakke tek, ento ka ma laco ne kono pig cakke dong pe obikati matwal, ci dong en aye ibiniang caro lok mukene macol itye iye, so ogwokke. Kit gioro ka nek kabol aranyi ka timo ngo? Ogwokke, pien adugine obidug i kom in ki lutinoni. Caa mukene en ludito madongo calo Museveni gi ki otemo weny gi ni giringo gicito ki exile. In kono maceni ni mo mere peke nyo wa passport bene peke kede. wa gin mo pe itye mere calo gin tuc tic nyo itye calo otul calo onyono ma ka ogoyo cumaa dong kibolo kene ni pobulo co ka i nino ma odwogo rac ci in ibineno kit ma Acholi obidweri kwede loko man pi lit pa jami ducu ma tye ka timme i lobo Acholi lwongo ni Daniel Coka.